D'Wuert.
Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, säit dem 29. Mee ass de um Findel erëm Betrib. No bal zwee Méint Paus sinn déi éischt Fligeren da mat den ënnerschiddlechsten Destinatioune fortgeflunn an och erëm zeréckkomm. Hoffentlech, an dat ass mengen ech d'Hoffnung, déi mer alleguerten hunn, ouni d'Krankheet erëm mat op Lëtzebuerg ze bréngen. D'Airlines hu sech selwer engagéiert fir verschidde Sécherheetsmesuren u Bord respektiv och um Airport ze huelen. Gläichzäiteg huet den 30 Mee de Mobilitéitsminister zesumme mat der Direction de la Santé annoncéiert, datt jiddwereen, deen um Findel ukënnt, sech ka gratis Teste loossen, kann een also och schonn op der Plaz um Findel en Test maachen an domadder relativ séier wëssen, ob een da krank ass oder net. Fir datt dat funktionéiert, kritt jiddwereen e Bong, mat deem e sech da kann teste loossen, entweder um Findel oder an engem vun den agregéierte Laboratoiren. Zanter deem déi Tester ugebuede ginn, gëtt et awer nach eng zweet Moossnam, déi d'Airlines op Basis vun enger Recommandatioun vun der International Civil Aviation Organization, der ICAO, geholl hunn. An entschëllegt, wann ech elo e puer englesch Wierder nach benotzen, U Bord vun all Fliger muss am Moment, op Uweisung vun den Airlines, e sou genannte Public Health Passenger Locator Form ausgefëllt ginn. Wat no vill kléngt, ass essentiellement en DIN A4 Blat, wou een perséinlech Donnéeë muss uginn, Donnéeën, ween een ass, wou ee sutz am Fliger, mat weem ee reest, wouhinner ee reest, wou een déi nächst 30 Deeg ze erreechen ass an ween am Zweifel een déi nächst 30 Deeg erreeche kann. Dat heescht, hei ginn och Donnéeë vun Drëtten, déi net forcément am Fliger sëtzen, mat repertoriéiert. Dës Donnéeë gi legal erhuewen, dorunner besteet wéineg Zweifel. Mee No eise Kenntnisser si leider schonn um Findel oder bei Passagéier, déi iwwert de Findel transitéiert sinn, positiv Covid 19 Tester duerchgefouert ginn. Dat heescht, déi éischt positiv Tester um Findel hu stattfonnt. An en Conclusioun dovunner huet erëm eisen Informatiounen no d'Direction de la Santé bei der betraffener Airline nogefrot, fir d'Donnéeë vun deene sougenannte Public Health Passenger Locator Forms ze kréien. Elo ass et esou, datt mer am Kader vun der Covid 19 Gesetzgebung, déi mer jo e Méinde sollen ofstëmmen, iwwert en Amendement parlementaire ebe grad eng Base légale geschafen hunn, datt déi Donnéeë kënne verschafft an accédéiert ginn. Et stellt sech also fir mech d'Fro, Madame Ministesch, Kënnt Dir confirméieren, dass d'Direction de la Santé oder eng aner Administratioun d'Passagéierdonnéeën, déi op dëse Formulairë gespäichert sinn, ugefrot hunn a falls jo, op Basis vu wat fir enger Base légale dat geschitt ass? An dann déi zweet Fro, Kënnt Dir confirméieren, datt d'Passagéier um Findel zanter dem 29 Mee positiv op de Covid 19 Getest goufen? Falls jo, wéi vill Fäll sinn dat? An huet d'Santé hir Kontakter retracéiert? A wa jo, goufen déi aner Passagéier u Bord doriwwer informéiert? A falls jo, op mat wat fir enger Datebasis? Sou eng Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Madame Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet d'Wuert.